Dins una emission passada, avèm situat lo lingàs e Sant Giral, autre fèt sonar Rocofeuille. Uèi, parlarem de cònte, legenda e cresença dau lingàs. A quauquis lègas de Rocafuèit demòra le Mur de Bonaüc, Nòstre Dama do Bonheur, pròche de la sòrga de la ribièra Lo Bonheur. Dos legendas son conegudas per sa fondacion. Abord, s'agís d'una largessa d'una granda dama de la familha Roquefue que se sarie esmarrada dina nèbla pròche dau còu de la Serrereda, arribar au lòc actual de Monaüc, una aparicion de la Virga Maria aurie fa esvartar la nèbla E mostrar lo camin de Rocafuèit. Una autra version, Balho a Sant Fulcran, evesque de Lodèvo, eu tanben de la familha de Rocafuèit, la fondacion. L'evesque èra a visitar sa proprietat, pròche de l'aigual, vers l'an 1000. Arribant a l'endret de la sorga du Bonur, s'agenolhe subran per pregar, un gran aglo reiau survenie e subrevola de la churmo du temps de la preguièra tota e puei s'alonchava. I vesent un signe du cèu, Fulcran aurie comendat la bastison de l'abadier en aquest endret. Li monge èron cargats de dindali campano di nheu e can de blejo perque li usatgier d'aquest còu de la sèri Redo preno si sa miro. Lo mustier fugué abasonat mantun ofès a l'oro di guèrro de religion per èstre definitivament cramat e arruïnat en 1703 per lo capitan i camesard Castanet. La legenda di tres ermitos. A lo Rodau, l'escorregudo a Sant Guiral es uno de mai polido que se pòu faire l'estiu. I a tanben, per Pentecòste, lo romavatge tradicionau. Mai quau èra o Sant Graal? Es ne cite dins la legenda de tornar en l'an 1425. Sul Lingas eron tres amics chivaliers vassau do senhor de Rocafuèi, qu'amavan ireno la chata do senhor de Ròga. Toti tres parèirament poli e valent. Anèron en cò de la Bèlo per que chausiguèsse la Bèlo chausida de son còr. Mai, ireno non posqué preferir l'un. Dins aqueste pontonado, lo Papa Urban ii venguèt a Clermont d'Auvergne per predicar la crosada e desillurar li liosans. Lis ambassadors do comte Ramon de Sant Gèli èron venguts l'escotar, puèi, tre son retorn a Bèucaire, lo mèstre adobèt l'expedicion e recampava Sivassau dont formava part Rocafuèi e Roga. Vaquí donc per li tres amics l'ocasion de se destriar e conquerir la bèla. Irène brode tres grosses ròches a corduras sus si tunic e dis, Anatz combatre en tèrra santa, lo mai valent ameritarà ma man au prètz de sa valèsi. Quauquis annadas apuèi, lo senhor Ramon de Sant Gèli es nafrat e moriguèt a Tripòli. Li tres chevaliers, maugrat si valenci, avián escapat ei massacre, decidon de tornar cotriu au país en aparant lo jove Alphonse Jourdain, nascut en Palestino e successor du comte de Saint-Gel e Toulouse. Tre la revenguda, se bandissent en cau d'Irène. Ailas, pròche du bar e di ròga, veis un cortège funèbre ven de morir davans ora. Èra per la Sant Jan d'estiu. L'Onglari es immense e decidon d'abandonar si ben e de s'estremar cadun in ermito subre una montanha. A cada jor anniversari atubaran un fiò per se signalar viu. Afin a Dieu der Santua Relicla, Destinat a Isabadia du País. Lop se'n draieu vers Melgei, au rescontre de la Bas de Magalona, pròche de Montferrand, se tròba una còla pentosa e gaireben accessibla où installar son ermitatge. Al banc eu en quò di benedictin de nan pròche de nan une còlo ponchudo sarà son ermitatge. Guiral tourne vers la badièt de Bonaüc Puèi va s'installar pròche du Rocàs lo marinaut de Rocafuèit. Cada annada per la Sant Joan d'estiu vesiá ensalucar li tres fiò o calabrun, puèi un a cha un samussèu. E dempuèi, sus aquesti tèrra sacrada, cada an, li romier vènon demandar i tres sants, reparacion, garison, aparament, li gràci que mancon pas d'èstre obtenguda. Sant Giral sonho Lisieu e a Dieu de la creissent su dine nau. Sant Alban es pregar per s'assegurar de la secada.

Lo lingàs es una tèrra de legenda mai tanben, coma soventi fes, tèrra de mistèri. Li estalhants de la nauta valada de la Dorbia èron tenits coma mascaire, li Dorbiens, mai tanben los de la Brunelleria e de Causse-Begau. Li estalhants de paròqui vesina evitavan autant que posca de i anar, Li sabòrdes durbios èron dich emmascar. D'unes conton que pròche du ròc du Cade, li miòu calavan e refusavan d'avançar mai luènh. E mai d'aquò, se possedèsse un pichon de qué a Durbios, e quand s'arries davalar a la vila, Lo poder demascat demòra. Pòu se gessar luenh. La tèrra vos crida e se ressentissètz lo besonh ribon rimagna de tornar au país, estralunchar lonten pauença fatau. Se dis qu'un jour, Un òme masca poscau plus passar lo lindau de sa pòrta, demorava en barrar setant de dir qu'una fòrça invisible lo tenguè dins espalo dintre lo stau. Per luchar contra li masc, Jalis endevinaire. Un d'eli emplinava un cornudo d'aiga, puei en se concentrant pau a chapau, la cara do masc apareissava. Bastava de picar l'image dins l'aiga per conjurar l'invotacion. Un cresenço tenenta era la pau di croç de camin. Una femna èra malauta dempuèi de temps. L'endevinaire li diguèt, Quand iràs a Rocaufeuille, passa jamai quatre camins. Passaràs tras li tèrra, tu seràs jamai malauta. L'escotava subran e se garrissié lèu. Pamèn, lo jour du maridatge du filh, seguissió lo cortègi a travèrs li quatre camins, tre lo matin venent, s'alliechava e una setmana passada èra morta. Se t'amassa d'urburs, mete ta camisa a revèrs. Mai d'un estatjant de mon masatge d'oviala de d'urburs, desoblidavo jamai de desvirar si faudau o la poncho de còu o rescontre de quauquisun conegut coma masc. De co que i a, ero possible de se desvirar e se signan. Un endevinaire de Durbios, son atriaire, avie fòrça poder. Ero demandat quand li biau ère mescla e refusavo d'avançar fòra l'estable. Triaire, plaçar fàcia oi e biau, entornar la vèsta, la botar oi su sòu, a revèrs, donant ordi oi biau d'avançar. De fèt, i a quauqui fès un mescladís dintre religion e cresença esoterica. Veici una preguièra per desamascar. Nòste Senhor se's passejava amé Sant Pèire. Vegèro un enfant que se brulava. Nòste Senhor i dis, Sant Pèire, ajudo-lo! Mon Dieu, cossé volé que fague? Cinco bufa e cinco alena, cinc Pater e cinc Ave Maria.